saka nhasi masikati ano unoporeswa pakurwara kwako manje namhlanje emini uyaphila esifeni sakho unoporeswa nokutenda kuzita rajesu kristu wenazareta oh, ishumiro inoshamisa oh, inkonzi emangalisa kana mwari achitaura sezvizvi nxa uthixo ekhuluma achitaura neshoko rake ekhuluma ngezwi iwe uchirinzwa wena ulizwa shoko ramwari ibenyu izwi likathixo liphilile something is happening already kwauri kukhona into eyenzakalayo mwari akutotanga kutokurapa so

asima uya pilisi ane covid-19 unoporeswa nhasi masikati covid-19 oh terera shoko iri nhasi masikati mwari vatidzosazve muimba yezita ravo masikati ano manje ino yava nguva yeshoko ramwari tisati tapinda mushoko ramwari ngatinzwei munamato muzita renyu baba neromwanakomana neromweya mutswene Takutendai changamire nokutidzosazve muimba yezita renyu Baba. Chitiitirai zvakanaka masikati ano Jehovha sezvamatropafadza mangwanani. Vazhinji Jehovha vanga vachirwara matovaporesa nechekare. Zvino heino imwe shumiro Baba yemasikati ano Baba. Varipo vasati vapora Baba, varipo vasarira Jehovha vaporesei zvakare neshumiro yemasikati ano. Durai mweya wenyu mutsvene Baba uve pakati pedu Jehovha. Jehovha vanhu tisina kuberekwa kutsva berekai kutsva. Chenesai fukidzai namasimba omweya mutsvene Mambo Jesu. Vane mweya yetsvina Baba ngavasunungurwe. Va, va, mapofu ngaaone zvirema zvifambe Baba. Vasina nzeve Baba vazarurei nzeve dzavo nezita raJesu Kristu weNazareta. Amen.

Verse 4. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati wakatambudzwa, wakarobwa naMwari nokumanikidzwa, asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Verse 4.
Impela wazithwala izinhlupheko zethu.

kana vachimurova anosara ane makoronga kumusana kwake kwakusala kudabukile emzimbeni wakhe manxa bemshaya besenza njalo kana vachimurova vachiita izvozvo kutsemuka kuri kuita musana ukudabuka okwenza umhlanda wakhe kwakuyikuphiliswa kwethu kwanga kuri kupodzwa kwethu bona vati vayamushaya ivo vari kuti vari kumuroba kwati tina sitori kuphiliswa nyambero isu tiri kuwana kupotswa nga besiti vayamushaya kana vachiti vari kumuroba besiti vayamukaulisa vachiti vari vachimukaurisa vachimukaurisa kensa yomumwe iri kupora ikensa yomunye bp yomumwe iri kupora ibp yomunye iyapora tb yomumwe iri kupora itb yomunye iyapora manje chinzwai chishamiso chiri pavhesi iri

funa ilungelo lakho ndiri kurwara kudai uthi ngiyagula asi pane mumwe akanditakurira chirwere changu kulo munye wothola isifo sakho kana zvakadaro ndatopora zvichava kwauri sokutenda kwako kuyakuba kuwe njengokukholwa oh usa usaurawa nekensa mwana wamai oh ungabulawa ikensa usa usarwadziwa nechirwere chako wega ungahlutshwa isifo sakho wedwa pamwe musoro uri kutema mhlawumbe ikhanda lakho pamwe mudumbu uri kurwadza

umuthi wesisu kasompande mutauro wavanhu uyu inkulumo yabantu chinoporesa munhu ndijesu wenazareta akaroverwa pamuchinjikwa wakatakura zvirwere zvedu wathwala izoni izifo zedu takaporeswa namavanga edu
nangemitwa yake sipolisi wethina chirwere chine simba rokukurwadza kati iko zvino

uthixo seqalile ukukuphilisa umkhuhlane okuwo sukasi ukukuyekela so chirwere chiri kwauri chatotanga ukukusiya izvozvi marwadzo anga ochinzwa iko zvino atomira so ubuhlungu obubuzwa khathesi sobumile manje kana uchikwanisa kuti amen pauri ipapo nxa ukwanisa ukuthi amen khona shoko ramari chiverengwa ilizwi iti amen

Verse 6.
Verse 6.
Tarirai ndichavavigira mufaro pamuviri. Praise the Lord. Nokupora ndichavaporesa ndichavaratidza rugare rwakawanda nezvokwadi yakawanda verse 6 mm. bheka ngiyaletha bheka mm. ngiyawulethela ukuphila

kumbe usetaure zvimwe uri mumotikari mako Kumbe usemoteni zvimwe uri yako. mubedroom mwako Kumbe usebedroom yako. neshoko irori Ngelizwi jehovha irori. ari kuti nhasi masikati uJehova uthi ndichavavigira kupora uthi ngiyabalethela praise the ukuphila lord amen manje shumiro yanhasi masikati manje inkonzo yena ndiye mahara brother Ndeyamahara. ndiye kuporeswa kwako yokuphiliswa kuporeswa kwakho kwacho ukuphiliswa a- kwakho awuzonamati zvesimba akudingi kuti vele akudingi utandaze ngoba akucelanga nokuti hauna kukukumbira muridzi wako umnikazi wako ndiati uchakuvigira saka iwewe basa raungangoita kutenda kuti mazviita jehovha glory to god mandivigira kupora kwangu nhasi hazvina basa kuti wagwara makore mangani akuna ndava kuti usugule imyaka hazvina basa kuti kuchirwere chako charwadza murwadzo wakaita sei akuna ndava kuti sifo sako sechikuzwisa asi muridzi wako uyu

Tarirai, ndichavavigira mufaro pamuviri nokupora. Bheka, ngiyabalethela ukuphila nokusinda. Ini ndichavaporesa. Ngibasindise, ngibambulele ukuvama kokuthula neqiniso. Jehova ari kuti, Ini Jehova ndichavaporesa. UJehova uthi mina ngizabaphilisa. One thing for sure this afternoon, Jehova achakuporesa. Into yeqiniso namhla emini uJehova uzakuphilisa. Unoda kana kuti ahudi, Jehovha zvaazvimisira masikati ano ndezvokuti akuporese. Uyafuna kumbe kaufuni, uJehovha uzvimisele namhlanje emini ukuthi akuphilise. Manje uri kuri warwara nechiproblem yei? Manje ugula ngohlupho bani? Uri kuchema nenhamo yei?
Ukhala ngohlupho bani? Muviri wako wanetsekana nei? Umzimba wako ukhathazeke ngani? Yechi chivimbiso chiri kubva kuna Jehovha. Nasi isithembiso Ari esivela kuti kuJehova. ini Jehovha Uthi mina Jehova ndichavaporesa.
ngizakubaphilisa.
Manje wena ogulayo. Ma- zvino iwe unorwara tora shoko ramwari tata ilizwi likati kolo ezwini likamlimu tenda mushoko ramwari uti o jehovha ndinoda kutendai matondiporesa uti o ngiyabonga jehovha sungiphilisile kana zvichidaro nxa usenze njalo zvichava kwauri kuya kuba kuwe sokutenda kwako Njengokukholwa nokuti kwakho.
mwari unoshanda neshoko rake ngoba ujehova uyesebenza ngelizwi lakhe neshoko rake irori ngelizwi lakhe ndoro akati ngakuve- ngakuvepo chiedza

Sani pilisi iwe. Unotanga watenda kuti ndapotswa. Kona buhlungu buzahamba.
Ipapo kurwadza kuchapera.
Manje nakutemini.
Nasi masikati.
Oh, nangu kupiliswa kwako. Na iko na u hoku kupotswa kwako. Tora kuporeswa kwako.
Tata ukupiliswa kwako. Jehova akupa shumiro inoshamisa. Jehova akunike ikonzo.
Shumiro yokukuporesa.
Ikonzo yokukupilisa.
Igama lenkosi malibongwe. Zita rashe ngaritende.
Ngativerengei panapa pana Jeremia zvakare chapter 32.

ujehovha waseleta anoti tarira uti bheka ndini jehovha mwari wenyama yose jehovha uthixo kune chinhu chingandikona here ukhona yini okungahlulayo kunyange madokta akoniwa noma amadokotela kunyange n'anga dzakoniwa noma inyanga kunyange vaprofita vakoniwa nemvura nematombo avo

isifo seminyoka chirwere chakona n'anga isifo esesehlula chirwere chakona madhokotera isifo esehlula chirwere chakona maprofita isifo esehlula chirwere chakona maman of god isifo esehlula asi nokutenda kushoko irori kodwa ngokukholwa kule uchaporeswa nhasi uzaphiliswa namhlanje amen amen anotarira ndini jehova uthi bheka ngingujehova mwari wenyama yose uthixo wabantu bonke kune chinhu chingandikona here ukhona yini jeremiya unoramba lapha pavhesi 17 vanoti haiwa ishe jehovha tarirai imi makaita denga rose nepasi nesimba renyu guru neruvoko rwenyu rwakatambanudzwa hakuna chinhu chingakukonai imi vhesi 17 yes. e nkosi jehovha bheka wenzile izulu nomhlaba mm. ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyolilekileyo

anoti eh, nzarira ndini jehovha mwari wenyama yose ndiye anoti ndini jehovha murapi wako
ndindakakuumba ndikakuburitsa pachizvaro chaamai
phumisa esiswini sikamama ini jehova mina jehova ndini murapi wako ngingujehova okuphilisayo iye jehova uyu yena lo ujehova ndiye jehova wakasunungura vana vaisraeli nguye ujehova owakhulula

gungwa dzvuku wavadlulisa elwandle olubomvu vachipfuura pagungwa dzvuku nxa vedlule vanoona gungwa rakazara bethola ulwandle lugcwele uku kune makomo ngapha intaba uku kune gomo la ngapha intaba hondo yafarayo iri kutevera impi kafaro yalandele vana vaisrael havasina tariro abantwana vakati mosisi tafa vati oye mosisi jehova akati kuna mosi ujehovha wacho taurira vana vaisraeri vapfuurire mberi chela vantana vakaisraeri vezhulera akatitora tsvimbo yako wati tata inzwi unongedze yako. gungwa ukombe Paaka- ulande paakatora tsvimbo achinongedza gungwa Lapho athathe gungwa izwi lako, rikazaruka ulande ulande vana lwavuleka vaisraeri vakapfuura abantwana bakaisraeri panga bavhula. pasina tariro brother panga pasina hope mwana wamai
vachiti zvino toindepi kuti vakwire gomo gomo harikwiriki vatizire mugomo gomo harikwiriki vadzokere sure hondo yafaro iri kutevera vainde mberi gungwa dzuku rakavamirira asi jehovha mwari wenyama yose nomuranda wake

kodwa ngapo yaifanira kuti iyerere iende kwakumele ageleza ahambe asi nokuda kwokuti yanga ichine basa raifanira kuita kodwa ngenxa yokuti kwakulo jehovha akaibata ikamira ujehova ikaita mudhuri yemvura waba ngumdhuri vapinda vose vana vaisraeri vana vaegipita abantwana baseegipite jehova akati kuna mosi ujehova wati kumosi nongedza gungwa

asi kutenda kushoko ramwari anoti tarira ndini jehovha mwari wenyama yose kune chinhu chingandikona here
hakuna chinhu chingakona mwari ndiye akamutsa razaro
mushure mekunge afa ngemva kwokuba esefile akavigwa wangcwatshwa after four days ngemva kwe-four days ibhayibhile alikhulumi ngamalanga yengakangcwatshwa Bhaibheri harisi kutaura pamusoro pemazuva aakatora asati avigwa. Rikhuluma nge 4 days ezencwatshiwa. Riri kutaura pamusoro pe 4 days atovigwa. Munhu akavigwa.
Mu, umuntu angancwa angahambelwa. Aiswe muguva.
Afake ethuneni. Aiswe mubox.
Afake ebhokisini. Sealed.

ano anokukumara anofuta anofuta azare box so agcwale ibhokibeause of the heat ngenxa yokuchisa iri mukati mebox ephakathi nemukati meguva hakuna mhepo inopinda hakuna moyo the second day second day munhu umuntu osethuneni la ari paguva anotanga kubuda sauti

yonke indawo umuntu usekumele adubuke muviri munzvimbo yese munhu akutofanira kuti adubuke on the fourth day ngelanga lesifour munhu anodubuka umuntu uyadubuka jesu kristu wenazareta ari kusvika paguva rarazaro on the fourth day pachimiro chokuti lazaro

akutotaura pamusoro praise the lord ati lazaro kuti lazaro buda puma neshoko rimwe chete iroro rinohamba rinoenda rinotora mweya warazaro kuparadise retatu mweya kalazaro eparadise riuye nawo muguva riuye nawo etune neshoko rimwe chete iroro makonye nenhunzi zviri kudya muviri warazaro

U- unyama namatambo kwahlanga oh nenguva yakafanira Ngesikhathi esifanele. pakaonekwa murume glory to god Paboneka indoda. akamira pamusuwa weguva Emile Aka- emnyango weguva. aka- akapoteredzwa nema akasungirwa nemicheka ethandelwe ngamalembu igama lenkosi malibongwe Igama- zita naye lenkosi phuma ujesu uthi yena kana achibuda jesu ari kuti iye sunungurei mkhululeni ahambe aende glory to god amen akuda akutimwa ngibhara brother hakuna kutsvaka bhara nokuti lazaro akanga aurawa nechirwere ngoku lazaro don't forget that kodwa ujesu uti amufusile akutimwa nganga pamapiritsi ake ayo wanata hakuna kutsvaka kana ndimunika amapiritsi kodwa uzava nemandla hazina kunzi no.
mapiritsi kuti ayave nesimba mbekeleni porridge kodwa uzaqina amadolo kuti mubikeni no.
porridge kuti asimbe mavi hamali yadhingi bhara rizomutwala asuke lapha no hazvina kunzi enda munotora bhara mumutekure kuti abve panapa kwete asi jesu anoti kwaari kodwa ujesu musunungure micheka yake aende manje nhasi masikati jesu anoti kwauri sunungura micheka yako uende iwe uri pamubhedha wokufa iwe iwe uri kurwara uchigomera jesu anoti kwauri nhasi matikati sunungura micheka yako kuti khulula amalembo ako kipa amalembo okugula bvisa machira suke mpeto nokufa ibva payeka kwapuka kwakuka yebo simuka sukuma uyende ukambe glory to god amen ngatipedzisei pana john chapter ehe john chapter chapter 5 siqediseni encwadini kajohn chapter 5 yes brother
Zvino paJerusarema pedyo ne je verse 2 Zvino paJerusarema pedyo nesuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bhetsedha, nechiHebheru, raiva namabiravira mashanu, mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara, namapofu, nezvirema, navakaonyana, vaigarira kubvongodzwa kwemvura, nokuti mutumwa waiburuka mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, Kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi, zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore makumi matatu namasere. Jesu wakati avona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva, glory to God, kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, Unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshaiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda, mumwe uno onditangira kupinda.

amen amen manje masikati ano tiri kuudzwa a case study manje namhlanje emini sitshelwa ukuqala kwendaba jesu jesu ari kutiudza shoko ramwari riri kutiudza kuti jesu anoporesa nomuto nenzira ipi ilizwi likamlimu liyasitshela ukuthi ujesu uphilisa ngayiphi indlela Manje tiri kuudzwa nemurume anga ari padziva reBethsaida. Sizwa ngendoda yaisechibini la yaisechibini laseBethsaida. Ari padziva reBethsaida anga agara apo pamakore anoita 38 years. Esechibini laseBethsaida lapha wayesehlezi iminyaka engu-38. Ari padziva pa, pa, pane varwere vane ma, ma, ma, ma, zvirwere zvakasiyana siyana.

manje aiti kana mvura yabvongodzwa kwakusiti mama nzengatumwa anenge atanga kupinda mudziva oya beqalile ukungena aibva apora waitaphile khonaa zvavisingatsvagi mashiripiti kwakungadingi into ezithile pamba singatsvagi zvinhu zvinoshamisira kwakungadingi into ezimangchikuru atanga kupinda mvura kuphela inqenga aibva apora waitaphile manje nawo nhasi masikati manje namhlanje apatsvagi mashiripiti akudingeki into apatsvagi zvinhu zvikuru akudingi into ezinkulu ezilong wanzwa shoko irori inxe uzwile ini zwile usupilile wena Usu- watopora ini as long uzwile ini zwila namhla mini chero wanzwa shoko ramasikati usupilisiwe wena watopodzwa iwe manje chi- chishamiso chaitika apa manje isimanga esenzeka lapha madhodha ake alikhumbule 38 years varume chirangarirai 38 years Va- vachi- vachipora vachibuda vachienda vachipora vachibuda vachienda

aripo murume U- kako mhlobo njengojesu hapana hama yakaita sajesu yena loyi indoda yena leyo iye murume uye ungaya kuye ukaenda kwaari uyakuphilisa namsemini anokupodza nhasi umuntu masikati kasoze akwenzele lutho munhu hapana chaangakuitira nanzi indoda la hoyu murume hapana kwaswelakala lo yedwa kwakashayiwa kana one owathe esephilisiwe wakati apotswa wakhumbula ukuthi kulenye indoda esehlalile la siyifice la akarangarira kuti pane murume agarisa panapa takamuwana panapa Kwa- kwahamba vantu kwakaenda vanhu nami sengizengahamba neniwo woti ndazoenda ngengiyeza mukuya mnceda lami ngimfucele emanzini reka ndimboyedza kumubetsera neni ndimsundire pamvura pakashayikwa nomunhu wani akadaro pakashayikwa nemunhu kusvika wani murizi wavanhu Kus- kwaze kwafika jesu kristu wenazareta zvaaiziva i like that one praise the lord zvaaiziva kutwa esazi kuti waenjalo vachimusiya vakadaro vemchiya enjalo vepuma vehamba vachibuda vachienda ujesu waye mkangele jesu anga ujesu waye mazi jesu waye kuti lo

jesu anga achizviziva kuti unorwara ukuti uyaguma manje naptamin zvino nhasi masikati jesu akugadzirira shumiro yakanakajesu kulungiseleshumiro yokuporeswa kwako yegama lenkosi malibongwe zita rashe ndiye auya pachake manje muye obuyile ngokwakhe haachakhusuniri mudziva rebetsaida uza kubamba ngesandla sakhe somusa uachakubata glory to god simudza rutendo rwako phakamisa ukholo nhasi lwakho masikati namhla emini ujesu kristu jesu kristu neshoko rake ngelizwi ari lakhe kukubata neruoko rwake Uyakuphatha uri ngesandla kukuporesa neruoko rwake uyakuphilisa ngesandla sakhe ngatipedzisei apa asiqedise nini verse 8 jesu akati kwaari eh, verse 7 murwere akapindura akati ishe ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa asi ndinoti kana ndoenda mumwe wonditangira kupinda 8 Jesu akati kwaari, Simuka, tora nhovo dzako, ufambe. Pakarepo munhu uyu akaporeswa, akatora nhovo dzake, akafamba. Praise the Lord. Amen. Verse 7.
Yes, brother. Ogulayo waphendula wathi kuye, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini uma amanzi ezanyazanyiswa. Lapha ngizayo kwehla omunye phambi kwami. 8 uJesu wathi kuye, Suka uthabathe umbheda wakho uhambe. Glory to God. Wase ephila lo muntu wathabatha umbheda wakhe wahamba. Amen. Kwathi lifikile. Kwathi 5 zokulayita. Verse 7 murwere akapindura akati ishe ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva murwere ari kuzama kupa maexcuses nokuzama kutsanangura problem yake kuna jesu

muka paurere nxa usukoliwe kana watenga sukuma lapho ohlezi khona simuka pawugere suka kuproblem iva paproblem yehlukana le problem paradzana ne chiyi problem ngale Siya problem wena hamba ngale. uye kuma ngale Iwe famba usukoliwe ke wena Watotenda iwe. usuyehlukene le problem yakho watosiyana ne problem manje yakho. namhla emini Zwino nasi- yehlukana le problem Siyana yakho ne-problem indoda yakho. leyo ayisahlalanga lapho murume uyu haana ujesu kuzogara wasethi lapha.
suka Je- jesu achiti indoda yenza isenzo

Chinja mutauro. Sukusela katesi.
Kuvira iko. Ujesu usekupilisile.
Jesu watokuponza. Ujesu seku, seku, sekulamulele. Jesu watokurandutsira.
Igama lenkosi malibongwe.
Zita rashe ngari Manje shumira masikati ano. Zvino shumira na yama.
Inoperera pano.
Inoperera pano. Ngati sinzi nei tinzo mnamato. Ngati tinzo mnamato. Muzita renyu baba noromwana komana noromweya mutsvene. Takutendai Mambo Jesu, takutendai Mwari wamasimba ose. Heri shoko renyu Baba, shoko ramatirangarira naro Jehovha kuti muzotiporesa. Tanzwa neshoko renyu Baba muchiti ndichavavigira mufaro nokupora. Zvino Jehovha tinotenda Baba matotipodza neshoko renyu Baba nokuti ibenyu rine simba. Rikataura Baba rinosika zvisipo zvivepo. Oh tinokutendai Baba. Vazhinji vari, vari mudzimba Baba, vazhinji vari muzvipatara. Vazhinji vari kufamba mudzinzira baba, vazhinji vari kudriver baba. Tinotenda neshoko renyu matoritumira kwavari, matovaporesa nezita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. ungatembe muntu ini usavimba nemunhu chiyana lamadhokotera siyana nemachiyana lezinyanga siyana nen'anga chiyana lamaprofesi siyana nevaprofesi chiyana lamaman of god siyana nevaikoni ndoda Indoda yena leyo. Iye murume uye. Ungaya kuye.
Ukaenda kwa.
Uyakuphilisa namhlamini. Umuntu kasoza akwenzelele. Saka nhasi masikati ano unoporeswa pakurwara kwako. Manje namhlanje emini uyaphila esifeni sakho. Unoporeswa nokutenda kuzita raJesu Kristu weNazareth. Oh, ishumiro inoshamisa oh, kana mwari achitaura sezvizvi achitaura neshoko rake iwe uchirinzwa shoko ramwari ibenyu
something is happening already kwauri
mwari akutotanga kutokurapa so uthixo seqalile ukukuphilisa umkhuhlane wokuwosa ukasi ukukuyekela so chirwere chiri kwauri chatotanga ukukusiya izozi
nokuti vanorwara vachiripo ngoba abagulayo basesekhona vanorwara kana vachitenda kwaari nxa abagulayo bekholo kuye o oh, vanoporeswa pazvirwere zvavo bayaphiliswa ezifeni ane aids unoporeswa nhasi masikati aids uyaphiliswa ane cancer unoporeswa nhasi masikati ane cancer uyaphiliswa ane tb unoporeswa nhasi masikati tb uyaphiliswa nhasi ane asima unoporeswa nhasi masikati asima uyaphiliswa ane covid 19 unoporeswa nhasi masikati covid 19 o oh, terera shoko iri nhasi masikati